Wel, dyma ni wedi cyrraedd Southampton, ond yn fwy na hynny, wedi cyrraedd y Bencampwriaeth, sydd yn anhygoel meddwl. Dwi'n meddwl 5 mlynedd yn ôl, oedden ni'n dod ar tren tebyg i Eastleigh. Rwan, da ni yn chwarae Southampton, oedd yn yr uwchgynghrair llynedd. a oedda ni yn y Cynghrair Genedlaethol, felly uh, anodd credu. Hefyd, um, mae wedi bod yn haf prysur ar y cae ras, da ni wedi cael wyth chwaraewr newydd i fewn, um, o Danny Ward a Ryan Hardy, di dod uh, tua dechrau agor y ffenest, ond ers hynny da ni wedi cael Liberato Cacace, Conor Coady, uh, Lewis O'Brien, uh, Thomason o Bolton, a um, Keith Moore, a Josh Windass. Felly, da ni wedi bod yn brysur. Wedi cael ambell i fargen, ond hefyd sôn fod ni'n wedi cynnig 7 miliwn a hanner am Nathan Broadhead o Ipswich. Uh, felly mae wedi bod yn gyfnod prysur a Phil Paxson wedi dweud bod o'n gobeithio cael mwy o chwaraewyr i fewn. Uh, be wyt ti'n teimlo am yr rhestr hir yna o chwaraewyr da ni wedi cael hyd yn hyn? Uh, mwy, na bo, mwy na bodlon, ti'n meddwl. Mae ma, ma bob, di, bob un yn well yn beth sgynna ni, ti'n meddwl. Falle, falle ddim Thomason, ond pawb arall ti'n gweld Lle ydyn nhw yn y tîm, hyn o dan i fod. Um, yeah, cyn y tymor sy'n wedi bod yn fodlon aros i fyny, rwan dwi'n disgwyl i ni orffen yn uwch na'r 15 fed na lle ti wedi sôn o blaen. Hwna oedd yr safle gorau ni erioed, dwi'n meddwl angen well na hynny, dwi'n eitha hyderus. Ydy, ac ys gwrs yn y byd gwallgo, da ni'n byw yn y fo ar y cae ras ar y funud. Os yda ni o gwmpas y degfed, deuddegfed, Uh, so fod ddim yn sioc i weld Wrexham yn buddsoddi eto. Ond uh, lot o gemau anodd cyn hynny. Wrth gwrs, gêm anodd iawn yn gwynebu ni heddiw. Tîm newydd gael ei gyhoeddi, uh, ambell i sioc dwi'n meddwl, mwy o newidiadau nag o'n i'n disgwyl. Danny Ward yn chwarae, yn lle o Cwanco, Cwanco wedi gwneud cwbl o gangymeriadau. Uh, pa beth eraill ti wedi tynnu dy sylw di? Uh, mae ma reit ymwysodol yn ei ffordd. Keith Moore, falle oeddwn ni'n disgwyl fysa fo'n um, fel yw Stephen Fletcher, ond mae yna o'r dechrau, mae'n cyffroi fi fel chwaraewr, rhywun peth efo Windas, a mae'n mae gret, mae lot mwy radical na tymor dwysa lle oedd wedi cyflwyno'r chwaraewyr yn ar y deg, rwan maen nhw yna Lot o'n yna o'r dechre. Um, Greit, sy'n ei gweld McLean ar y fainc, ond dyna ni. Dyna lle da ni, da ni'n gwella bob tymor, a mae'n ma gyffroes. Ydy, mae werth nodi un chwaraewr newydd oedd yn y tîm a llynedd, a gafon ni ddechrau arbennig o dda, felly mae chydig bach o sioc Bod ni ddim wedi mynd efo patrwm tebyg, ond cyffroes iawn gweld lot o chwaraewyr newydd ar y cae, Liberato Cacace efo enw, uh, da ni'n wedi cael rhywun o Zela newydd, dwi'n gallu cofio beth bynnag. Felly, um, beth ti'n ddisgwyl fel canlyniad i'r ffordd? Um, I raddau diom ots, ond achos mae, mae bach o free hit, dwi'n meddwl ar bapur, mae hon un o'r gemau anoddau, tîm sy'n newydd dod i lawr. Um, os na ni ddechrau'n dda, fe ni roi braw iddyn nhw, a dal ymlaen am bwynt, falle. Um, ond na, dwi, dwi ddim yn disgwyl ennill bod yn onest. Da dim iddyn nhw. Ie, yeah, ar, ar bapur, maen nhw'n dim llawer cryfach, llawer mwy profiadol, ond wrth gwrs, Da ni'n licio sôn am y gair momentum. Pan da ni'n sôn am Wrexham, da ni wedi cael buddugoliaeth sawl un wedi cael dyrchafiad tair gwaith yn ôl yn ôl. A mae Southampton heb ennill gêm am yr hir wedi cael amser caled. Felly os da ni yn cael ar y blaen, fysa fo'n ddiddorol iawn. Felly dwi am ddeud gêm gyfartal un yr un, ond Wrth, dio ddim yn ddiwedd y byd os da ni'n colli. Digon te, dyn nhw heb ddod â chwaraewyr newydd iawn, mae gen nhw reolwr newydd, ond dyma, falle, fel ti'n dweud, mae momentum yn bwysig. Um, na, ond dwi dal, dal, dal meddwl sa unrhyw, unrhyw bwynt yn fama yn arbennig o werth o'r. Mae werth dweud, da ni jyst yn hapus i fod yma, ond da ni'n obeithiol iawn o weld Bill yn mynd i fewn i'r gol.

Wel, dyma ni ar faes y steddfod, diwrnod cyntaf tymor newydd yn y Bencampwriaeth. Uh, Ifor Alun lawr yn Southampton, di cael mynd i weld y gêm, dwi ar faes yr steddfod. So os ydych chi felly bod Southampton, am ni am fama di lle i fod. Mae yna flas peldroediaeth wedi bod yma trwy'r wsos sydd yn ffantastig. Um, dwi wedi gweld y uh, line-up bore yma. A um, yeah, ddiddorol, ddiddorol hanner tîm newydd, cnewyllyn o chwaraewyr sydd wedi bod ar blaen. Uh, sioc o dan i fod yn y gol, ond yn saff gweithio. Um, edrych ymlaen i weld pobl fatha Con Cody yn dechrau, Keith Moore yn y llinell flaen. Uh, Mae'n surreal gweld Renwen yn Rexham, ond Yym dwi'n meddwl bydd hi'n anodd iddyn nhw jelio fe gilydd o'r dechrau'n deg. Um, yn amlwg, Southampton y dîm sydd wedi sefydlu yn y Bencapwriaeth, wedi bod yn yr uwch gyngraedd yn lle diweddar, felly mae'n mynd i fod yn ifflon y gêm anodd heddiw. Um, Malcolm Allen a Nick Parry ar y sylwebaeth yn fama a'r gêm a'r llwio'r fawr yn y Eisteddfod felly um, dwi dwi'n mynd i ddeud gawn ni gêm gyfartal achos bod i yn gêm gyntaf tymor a fydd y ddau dîm yn trio sysio gilydd allan dwi'n meddwl felly na i ddeud un gol yr un

Southampton 5, Wrexham 1 ar yr hanner. Uh, Southampton yn hitio'r uh, postyn dwywaith. Wrexham yn hitio'r bar ac yn sgorio o cic dos. Uh, gêm gyffroes. O ben i ben, beth ti'n teimlo ar ôl yr hanner cyntaf na, Iwan? Hapus iawn ar y cyfan, fwy hapus bod ni heb ildio reit ar y diwedd yma, a dwi'n meddwl bod hynny'n newid y gêm chydig bach. Ie, da ni wedi ymdopi yn weddol, um, dwi'n sy'n galed iawn yn ganol y cae, ofni chydig bach bod ni'n mynd i redeg allan o Spain, ond ar y cyfan hapus, well na disgwyl. Ydy, dwi'n meddwl mae'n gêm dechrau tymor bobl ddim falle'n hollol ffit, 'dan ni angen neu uh, eilyddio yn gynnar a dyna ni ddim gryfder gen Parky fel arfer, ond uh, oedden ni'n heini fod ar y blaen, ond mae Southampton wedi gwrthyn ni nôl, uh, felly roedd hanner amser ar amser da i ni, ond um, pwy a ŵyr mae o'n dechrau arbennig a fel o'n i'n dweud o'r blaen, mae Wrexham efo momentum wedi arfer ennill gemau, mae Southampton efo gwrthwyneb i momentum a wedi bod yn colli gemau yn yr uwch gynghrair, felly pwy a ŵyr falle fydd y, y dorf yn colli hyder hefyd, felly hapus iawn ar y funud, beth ti'n meddwl? Ie, yeah, mwy, mwy o'r un peth, dwi'n meddwl, defnyddio'r fainc, fel ti'n dweud. Mae nhw'n ffeindio fo'n anodd iawn dal efo Keith o Modd, dwi'n teimlo. Felly, cadw fo ar y cae fach yn hirach, ond newid pethau eraill y gwmpas. Fel dwi'n dweud, mae'n

Mae gennym ni gyfle rwan, felly gobeithio byddwn ni ddim yn gweld y bel yn mynd i mewn i'r gol. Wel, mae'n hanner amser. Um, I ni ddim i'r exam. Windas, oedd i yn Geic Osmotin, da iawn Keith Moore, oedd o'n dda iawn. Uh, ddau ddim gael cyfleon, dwi wedi bod yn llac yn y cefn ar y degau. Uh, edrych am bach fel bod yr uh, dangos y gêm ar y maes ddim yn mynd i weithio, ond Nethon ni atres y problem yne, pum munud i fewn, felly pawb yn apus. Um, ia, da ni'n gystadleuol, mae'r chwaraewr newydd yn eich yn dda. Maen nhw wedi dechrau mwynhau'r carlam, maen nhw wedi dechrau efo'r agwedd iawn. Disgwyl dim llai gan tîm Phil Parkinson, felly um, ia, ffwrdd cyffroes, da ni'n ôl rhag y pwriaeth. Cyn ddim.
Southampton 2, Wrexham 1, uh, Wrexham 1 dim ar y blaen hyd at 90 munud a wedyn Southampton yn cael uh, cic rydd uh, i, i wneud o'n 1-1 a wedyn sgorio yn yr eiliadau ola lot o amser ychwanegol. Uh, siomedig ond falle'n heiddiannol uh, Wrexham ddim wir cynnig lot ar ôl i Keith the Roar fynd i ffwrdd. Wel, Keith the Roar wedi bod yn llon llaw iddyn nhw drwy'r gêm pan o'n ymlaen. Uh, wedi deud hynny, uh, uh, bosib bod dylai Wrexham wedi cael cicos a fo uh, ffawl ar uh, Lewis O'Brien a hefyd uh, Ryan Hardy gael cyfle da cyn i yy yy y ddau gyflynau wneud o'n ddwy gol i ddim fysa wedi bod yn ddigon ond um, Southampton di rheoli rhan fwyaf gêm. Be oeddet ti'n teimlo? Ie, yeah, yeah, o'r eiliad as, as um, Keith Moore i ffwrdd. Doedd yn mond un tîm mynd i ennill, oedden ni'n methu cael y bel i ffwrdd o'n gol yn hynna. A lwcus bod nhw'n wedi cael lot o ergyd o'n gwan, Danny Ward i meddwl ambell i ar, uh, arbedr da, A da ni jyst yn lwcus dwi'n meddwl oedd y camgymeriadau yn mynd i ddigwydd yn blinder, mae'n boeth iawn yma rwan. Um, ddim rhy siomedig dwi'n meddwl ar, ar ddiwedd y tymor fydda ni mewn poeni lot am canlyniad heddi dwi'n meddwl fydda ni. Da ni wedi dangos bod ni'n gallu cystadlu am chydig o'r gêm, ond ydy'r ydy um, garfan ddigon cri gystadlu am 90 munud, yn lle fel hyn a dwy'n pwyntiau o bryd i gilydd, dwi'n siŵr. Bydd o'n ddiddorol, oedd Phil Parkinson wedi dweud cyn y gêm bod o dal yn gobeithio dod â chydig o chwaraewyr ychwanegol i fewn a, a falle bod gêm heddiw wedi dangos bod ni angen mwy. Uh, bennad o Sam Smith ddim yn edrych yn hollach pan ddoth ymlaen, felly ydy ni angen rhywun yn gallu chwarae rôl Kiefer Moore, uh, di mynd i ffwrdd wedi anafu heddiw, gobeithio fod o ar gael i'r gêm nesaf. Um, Lewis O'Brien i chwarae'n arbennig o dda, o'n i'n meddwl Danny Ward y gêm gyngrair gyntaf i Wrexham erioed, a roedd credyd a fod wedi bod efo'r clwb a di chwarae'n dda iawn e, tan y munud e ola na, ond dim llawer o fai arno fo. Um, Keith Moore di chwarae'n dda, uh, a'r amddiffyn di chwarae'n dda yn gyffredinol. Max Clwyd well yn cael amser caled bob hyn na hyn, ond um, ia, perfformiad da.
Dwi'n meddwl ar y cyfan, dwi'n dweud chwaraewr newydd i chwarae'n dda. Do. A'r, ar hen chwaraewyr, falle yn cystal, falle ddim cweit yna eto. Ydy, dwi'n meddwl bod hynna'n deg, a, a wedyn mae hynny'n dangos falle bod yna mwy o le i ddod â mwy o chwaraewyr newydd i fewn, dwi'n meddwl. Felly, uh, dim rheswm i ni galori, da ni yn swyddogol yn y Banc Cympwriaeth. Oedda ni am bron i awr heddiw ar brig y Banc Cympwriaeth, felly allai neb gymryd hynny i ffwrdd o'r ni, ond um, bydda ni ddim heno, bydda ni'n gofsach i'r gwylo. Uh, ond uh, da ni yn y Banc Cympwriaeth, felly flwyddyn gyffroes o'n blaen ni, A gobeithio yy cawn ni weld Bill yn mynd i Manu Cool. Wel, Southampton 2, Wrexham 1. Perfformiad siomedig iawn yn yr ail hanner. Um, Tor cael yn y diwedd ne. Oedden nhw'n heiddi cael rhywbeth allan o'r gêm yn sicr ar ôl yr ail hanner yna. Oedden ni'n heiddi pwynt. Yy ar ôl perfformiad yn y hanner cynta' oedd ma'n siŵr ond odd ma' lot o wersi i ddysgu yn yr ail hanner 'na. Yym odd Southampton ddim yn dîm gwych. Nathon ni golli cyfleoedd yn yr ail hanner. Hard i reit ar y diwedd 'na ers rhaid i ennill y gêm i Wrecsam. Yym ond yy rhaid i ni dysgu o'n camgymeriade a ia, odd o'n berfformiad da oddi cartre', biti bo' ni'm 'di ca'l point cynta'r tymor ond yy